Yn y mater yma o'r yym crymblows yn erbyn y byd fel petai. Yym ti 'di gweud bo' chi isie'r crymbloers fyn' mas mwy mewn ware Lloeger a ware ar y cyfandir falle fel yr Anthem. M-hm. Faint o groeso ga'n n'w neu ti'n meddwl bydd y y byd cul, pop, Eingl-Americanaidd yn 'ych diffinio chi fel rwbeth diddorol ac od? A d- a dim yn cymru chi o ddifri. Wel ma'r Anrefn 'di profi bo' chi yn gallu myn' allan. Ie. A cymryd y byd ymlan. Yym. Wel nethon ni chware'n Lloegyr cwpwl o misodd nôl odd pobol yn iawn. Ie. Os pam bo' chi'n myn' i cyngerddau do's neb yn gallu clywed y geirie. Fi'n gwbo bo' pobol 'di dweud hwnna o'r bla'n. Felly fi'n cw- credu bod cyfle gore erioed i grwpie Cymraeg myn' allan. Odi pobol yn cyngerddau'n edrych arnoch chi fel ma' nw'n edrych felly ar y primitives sy a'r un math o warddiaith â chi? Wel ma' pobol yn edrych arnyn ni fel fersiwn bach o'r primitives. Ie. Pobol ddim yn cymry chi o ddifrif oherwydd chi dim yn y papure. Ie. Music pethe fel 'na. On' wel ma' pobol yn edrych ar y primitives oherwydd ma' 'da n'w menyw sy'n canu n'w. Ie.
Nes ti ddim dechre band yn canu o gwbwl gyda Crymrws odd e? Wel na yn yr cwpwl o ymarferion cynta o'n i fod yn drymer ond... Ie. ...o'n i'n hollol abysmal. Felly naethon n'w cico fi allan. O'n nw'n edrych am canwr felly fi odd y canwr. Hmm. Achos neth nes i cymryd y meicroffon a neud fath o fôl impression. Ie. A o fyn 'na mlan o'n nw'n gweud o go on bod yn canwr. Ie. O'n fi'n casau o'n i'n casau canu ar y dechre. Dim canu jyst cerdded ar y llwyfan a gweiddi. Ie. Ond achos fi'n rili nerfus a pethe fel 'na. Wyt ti'n meddwl bydd cerddoriaeth yn newid yn syfrdanol yn ystod gwed yr yy y pum mlynedd nesa 'ma neu'r y ddeg mlynedd nes- nesa 'ma? T'mo' bo' 'na rwbeth newydd yn myn' i ddigwydd? Wel, nath hip hop digwydd a newid y byd. Ie. A pethe fel house pethe fel 'na. Ma' miwsic yn myn' mewn cylchoedd. Ie. O tua deng mlynedd. Meddwl bydd y cwpwl o mlynyddoedd nesa'n dawel iawn. Achos ma' technoleg wedi setlo lawr pethe fel samplers. Ie. Ma' n'w 'di dod mewn a ma' n'w pawb yn gwbod sut i defnyddio n'w nawr. M-hm m-hm. On' ma' hip hop 'di newid. Wedi yy wedi newid pethe yym ym mha ffordd o o y ffordd o adeiladu caneuon neu be'? Ie. Fath o defnyddio jyst un beat a myn' holl ffordd trwyddo. Faint o le yn y dyfodol fydd 'na t'mod i'r i'r guitar bands yy

Odi pethe fel charts Cymraeg yn ddefnyddiol neu ti'n meddwl ma' jyst lot o hype yw hwnna? Nath chart y Cymro fath o crimpo yn ddarne. Ie. Oherwydd odd e'n isio gymaint o ffas. Siart cytgord yn iawn. On' ma' hwnna'n gallu bod yn ffas ambell waith hefyd. Mewn ffor.
Wel chi'n gallu ca'l dau grŵp yn yr un siart pethe fel 'na. Os chi'n edrych ar y top twenty ma' datblygu'n fath o ymddangos dwywaith yno fe. A, wel, Dylai'r anhrefn fod yn rhy fin ar siart Victor trwy'r amser, achos nhw yw'r unig grŵp sy'n chwarae'n rheolaidd, a rhyddhau recordiau'n rheolaidd. Pwy wyf fi i'w ddweud?